Salut an härzlech wëllkomm bei Luxflay. Ech denken haut musse mer net soen um wéi eng Spiller dass et geet, oder? Wat ass ee Spill wou ni aus der Moud kënnt? Fortnite. Nee. Ech mengen natierlech Pokémon. A säit iwwer 20 Joer bréngt Nintendo ëmmer erëm nei Pokémonen eraus an kënnt menger Meenung no ni aus dem Trend. An och dës Kéier hu sech rem eppes ganz Neies afale gelooss beim Shield a Sword. Oh, ewell. Wou war dat du déi ganzen Zäiten? Äh, ech hun, ja. Okay. A wat et alles Neies gëtt, dat gesitt der elo. Och emol eng Kéier? Et ass rem souwäit, een neie Pokémon ass dobaussen an natierlech ware mer direkt rem am Pokémon Fever. Duerch nei Features wou een dann am éischten Trailer gesinn hat, krut d'Spill negativ Mee wéi och positiv Kritiken, an net jiddwerengem hunn d'Pokémon gefall. Wéi mir et fonnt hunn, ëm wat et geet a wat alles nei ass, zielen ech Äech elo. Pokémon hat nach ëmmer de selwechte Prinzip, mee bei dësen zwee Deeler huet sech Nintendo awer rëm richteg Méi ginn, fir e bësse méi Ofwiesslung dran ze kréien. Hei hu se déi klassesch Areenen an déi Top 4 op der Säit gelooss an en Turnéier, och genannt als Arena Challenge, draus gemeet. De momentanen Champ Delion trefft een direkt am Ufank, well hien ass och de Brudder vun eisem Rivale den Hop. Et gëtt ee gewuer, fir kënne géint den Delion ze kämpfen, muss ee fir d'éischt d'Arena Challenge packen, fir dann an der finaler Ronn kënnen den neien Champ ze ginn. Mee natierlech geet eis Rees net nëmmen drëm Champion ze ginn, mee et wäert een och vill iwwert d'Geschicht vun der Galer Regioun léieren an souguer hiren Ënnergang verhënneren. An nodeems een en neien Chamber ass, huet een och nach ëmmer vill ze maachen, wéi zum Beispill dat legendäert Pokémon ze fänken an och ee grousse Finalkampf géint den Hop. Den Hop, also de klenge Brudder vum Champion, wäert eis iwwer déi gesamte Story hi begleeden an ënnerhält eis och mat e puer witzeg Momenter, wéi och nerveg Kämpf. Mee virun allem motivéiert hien eis, wéi och sech selwer, fir net bei der Arena Challenge opzeginn. Den Hopp selwer ass awer net eisen eenzege Begleeder. Hei kënnt dann och d'Sanja an d'Spill, d'Assistentin vun der Professorin Magnolia. An hatt wëll méi iwwer de Mysterium vun der finsteren Nacht erforschen an erausfannen, wat et sech domadder op sech huet. Duerch d'Sanja gi mer u sech d'Geschicht vun der Galar-Regioun an méi iwwer déi legendär Pokémon gewuer. Natierlech gesi mer dann och ëmmer erëm den Delion selwer, deem mir hëllefe mussen, oder hie gëtt eis Tipps. Mee eng vun de wichtegste Persoune vun der Story ass den Ligapresident Rose. Deen ass, wéi säin Numm scho seet, de President vun der ganzer Arena Challenge, an och niewent sengem Numm spillt hien weiderhin an der Story och eng richteg grouss Roll. Vun der Schwieregkeet hier ass et wéi an deenen anere Spiller zimmlech einfach an als Neuling kritt een natierlech och rëm alles genau erkläert. Eng Skip Funktioun fir déi erfueren Spiller wär u sech net schlecht, well sou vill verännert sech och elo net a sou lues wësse mer wéi e Pocket Center funktionéiert a wéi ee kämpfe muss. Fir déi nei Spillergeneratiounen ass et natierlech ëmmer erëm gutt ze wëssen, wéi eppes funktionéiert. Wann ee bis zwou, dräi Stonne gespillt huet, huet een och normalerweis d'Naturzone erreecht, an déi ass och nei an dësen Deeler. Dëst ass een Zwëschegebitt tëschent de Stied vu Galar an se ass och u sech nëmmen dofir do, fir mat Lust a Laun Pokémon ze fänken. Et huet een zum Beispill Beräicher mat Waasser, fir dann méi Waasser-Pokémon ze fänken. Oder et steet ee verloossent Gebai do, an dat ass dann de Beräich fir méi Geeschter-Pokémon unzetreffen, a sou weider a sou fort. De Prinzip versteet een zimmlech schnell. Nintendo awer bei dësen Deeler vun Let's Go eriwwer geholl huet, et erkennt een d'Pokémon duerch d'Wiss lafen, an dat sinn och meeschtens déi wou ee kann a sengem momentane Level fänken. Déi Pokémon déi niewent der Wiss lafen sinn oft méi staark, An dann muss ee fir déi erëm kommen fir déi ze kréien. Wann een duerch d'Wisen leeft sinn awer verschidde Pokémon déi een net gesäit an déi lafen da mat engem groussen Ausruffezeichen op een duer an da kann een géint se kämpfen a se fänken. Hei kann een sëch dann net nëmmen onendlech amuséieren fir Pokémon ze fänken, mee natierlech och fir seng Pokémon ze levelen a fir säin Team opzerüsten fir och prett ze sinn fir eng nei Arena Challenge a fir herno géint den Champ ze kämpfen. An der Naturzone kann een awer och net nëmmen géint d'Pokémon kämpfen an déi fänken, mee och ganz nei dobäi ass de Pokécamping. Wat heescht dat genau? Ma der hutt een Zelt wou der kënnt iwwerall opschloen, net nëmmen an der Naturzone selwer, mee och wann der op de Routen ënnerwee sidd. An hei kënnt der ganz gemittlech Zäit mat äre Pokémon verbréngen, mat hinne spillen. awer och fir si kachen. An do kënnt dann och dobäi, dass e kënnt Zutate fir si sammelen, wéi d'Beeren, wou se wéi sech dann d'Spiller dra waren, mee och nei Saache wéi Äppel, Uferkraut, awer och kënnt der frittéiert Saachen bei engem an der Naturzone kafen. Mat deenen Zutate kënnt der dann Curry kachen. a soumat souguer Pokémon déi besiegt goufen oder schwéier verletzt goufen, rëm heelen. Hahaha watch this, I can come back, that's the trick with this game, you come back. Eng vun de wuel ëmstriddensten Neiaféierungen ass den Dynamax Future. Dynamaxing ass eng Mëschung tëschent enger Mega-Entwécklung, déi mir fir d'éischt an X an Y gesinn hunn, an engem Z-Move, dee mir aus Sun a Moon kennen. Eng Kéier pro Kampf kann ee säi Pokémon fir 3 Ronnen extrem grouss gi loossen an och nei speziell Dynaattacken uwenden. Dëst war bei der Premiere vum Gen Art Trailer recht ëmstridde gewiescht, well sech Leit erëm opgereegt hunn, datt dat näischt mat dem klassesche Pokémon ze dinn huet. Mee och an der Dynamax Form ass net gesot, datt een direkt gewënnt, well Pokémon ass net onstierflech. Dobäi, an niewent dem Dynamaxing gëtt et och nach de Gigantamaxing. Dëst mécht u sech genau dat selwecht wéi den Dynamax, mee et ginn nëmme ganz speziell ausgewielte Pokémon, wou dat kënne maachen. Bei engem Gigantamax ginn d'Pokémon net nëmme risegrouss, mee se kréien zuguer ee ganz neie Look. Bei den Areenen ass dann och eppes Neist dobäi komm, well bevir ee géint den Areenaleiter a sengem Dynamax-Pokémon untrieden däerf, muss ee fir d'éischt Prüfungen absolvéieren. Normalerweis war et duergaangen, wann ee géint aner Kämpfer gewonnen huet, mee elo muss ee wierklech eng Prüfung bestoen, a wann een déi net besteet, muss een déi Challenge rëm vu vir maachen. Entweeder muss ee bestëmmte Punkte mat Kämpfen oder Fänke vu Pokémon erreechen, oder et muss een duerch eng Aart Labyrinth kommen. Et ginn och nees Ënnerscheeder bei de Spiller, dat net nëmme bei de Pokémon, wéi dass d'Schildt dat neit Léift Ponyta huet a Sword déi nei Form vu Porenta, mee och d'Areene wiesselen. Bei Sword huet een zum Beispill eng Kampf an eng Gesteinsarena, déi am Shield awer eng Geist an eng Äisarena ass. Déi Prüfungen sinn d'selwech, just un de jeeweilegen Typ ugepasst. An dann komme mer och schonn bei nach een neie Feature, an zwar d'Raids. Hei kann ee mat bis zu 3 Kolleegen online wéi och offline géint een Dynamax-Pokémon untrieden. Dës Kämpf sinn op klengster Schwieregkeet immens einfach, mee ab der Stuf 4 bis 5, wou 5 hei de Maximum wär, si se zuguer recht schwiereg, an dat zuguer mat 4 Level 100 Pokémon. An do kann ee wierklech net komplett blann eragoen an erwaarden, datt een do wäert gewannen. Wann een dobäi d'Gepackt huet, kritt een dann eng Chance fir d'Pokémon ze fänken. Natierlech sinn d'Weights net perfekt, grad wann ee mat engem Computer gewanne muss, well se sinn einfach vill ze schwaach an d'Typ-Effektivitéit ass hinne recht egal. Also wann ee mat 3 Computere wëll eng Stuf 4 oder 5 maachen, kann ee sech bal sécher sinn, dass een net wäert gewannen. Leider muss een awer och soen, dass Pokémon Sword a Shield vill mat Startschwieregkeeten ze kämpfen hat. Scho viru Release haten se nämlech ugekënnegt, dass et keen National Dex wäert am Spill ginn an een dann op 400 Pokémon limitéiert ass. Ville Fans huet dat natierlech net gefall an souguer an de soziale Medien war den Hashtag BringBackNationalDex viral gaangen. Dëst ass natierlech recht schued, mee fir fair ze bleiwen muss een awer och soen, dass Pokémon Sword a Shield beim wäiten net déi éischt Versioun ass, wou een se net alleguerte fänke konnt. An dann och säi Pokédex mat 400 Pokémon ze fëllen, muss een awer och mol packen. Wat d'Grafik ugeet, huet Sword or Shield déi warscheinlech am schéinste vun der ganzer Franchise. Wéi mer natierlech alleguerte wëssen, kann ee sech lo keng Grafik vun engem PC erwaarden. An heiansdo ploppen och mol NPCs heiansdo aus dem Näischt an d'Bild, mee soss muss een awer soen, dass alles wonnerschéin an se hu sech richteg Méi ginn. Trotz der viller Kritik virun der Release huet sech nach ni e Pokémon-Spill esou séier verkaf wéi dës Generatioun. Alleng an deenen éischte 7 Deeg gouf Pokémon insgesamt iwwer 6 Millioune Mol verkaf. No méi wéi genuch Spillstonnen an ganz vill Spaass online wéi och offline Kann ee wierklech nëmme soen, fir all Pokémon-Fan ass dat Spill einfach ee Muss. Ok, nodeems de mech also mat denge komesche Japano-Déieren do gelangweilt hues, ziel ech der mol eppes vun der beschter Film-Franchise iwwerhaapt, déi och ni aus dem Trend dank Disney wäert kommen. Ey Weeb, ech schwätze mat der! Wat? Nee, ech fänke grad Pokémon, ech kann elo net nolauschteren. Ech hunn der och nogelauschtert, bei deem Blödsinn mech interesséiert. Hallo? George Lucas, Merchandising, Suen, Kandheet, Porks, The Last Jedi, Rian Johnson, Hallo? JJ Abrams, JJ Abrams! Ass dat heite lo eng nei Hoffnung fir EA? Nodeems d'Fans bei den neie Battlefront Deeler zeréck geschloen hunn, an zumools den zweeten Deel jo elo en zimmlech gutt Spill ginn ass, war d'Erwaardungshalung bei Jedi Fallen Order professionell gesot eh meh. Mee d'Spill ass jo lo eng Zäitchen eraus an ech versichen iech d'Fro ze beäntweren, Op EA d'Rückkehr zu ale Stärke fonnt huet, an jo, falls der lo all déi Original Trilogie Uspillungen verstan hutt, fir där wëll eng Kéier kuerz grinsen an iech eng Eent opschreiwen, yay! Also, fir emol viraus ze gräifen, ech war am Virfeld och éischter méisseg gehypt op d'Spill, an muss lo soen, hey, dat Dénge mécht Spaass an ass jo nun wuel net sou schlecht, fir éierlech ze sinn. Mä fir d'éischt mol een nom aneren. Dir sidd als de Cal Kestis ënnerwee, en Jedi-Flüchtling, deen säit dem Order 66 ënnergetaucht ass a säi Liewen als Schrottofbauer verbéngt. Et kënnt der natierlech, wéi et komme muss, an dir gëtt enttarnt a schléisst iech mat der Crew vun der Mantis, dem Chair an dem Grease zesummen. Déi sinn nämlech op enger geheimer Missioun an, jo, well der elo souwisou op der Flucht virum Empire sengen Inquisitor sidd an hochstwahrscheinlech keng ze dinn hutt, ass dat fir de Cal och dee logeschste Choix. Ech wëll och elo net ze vill vun der Story verroden, well se ass dach zimmlech zolidd an Iwwerraschungen erlieft ee jo a solle net gespoilert ginn. Nodeems mir dat mol ofgehaakt hunn, wéi spillt et sech da sou als Jedi? Naja, wéi wann de Sekiro en Dräier mam Tomb Raider, vum Reboot wuelgemierkt, an dem Samus gehat huet an allen dräi Parteien iwwer Verhütung am Nohinein jo sou bësse geflunkert hunn. Dat heescht elo konkret, de Kampfsystem fillt sech zimmlech un d'FromSoft-Spiller erënnert. Dat heescht, Dir blockt a paréiert, d'Géigner hunn eng Verteidegungsunzeig an Dir dierft net einfach drop lass knuppen, well soss ginn et der gehirlos laanscht d'Baken. Dobäi kommen Iech Är Machtfäegkeete wéi de Force Push oder Grab zum Virdeel, déi der lues a lues fräischalt. Hutt och e Skill Tree, kënnt Lore-Anträg asammelen,

D'Rätselpassagë sinn souguer zimlech nice gemeet an lossen iech no all deem physesche Gekämpfs och mol déi gro Zellen un de Kampf erun. Des weideren hutt der en Star Wars typeschen Droide Sidekick mam Numm BD-1, deen dir och am Verlaf vun der Story pimpe kënnt an deen iech zum Beispill duerch Hacking oder Scanne vu Géigner zu Säit steet. Ah jo, sammelbar Cosmetics fir iech, äert Raumschëff oder de BD One gëtt et och ze fannen. Sou wéi kënnt der iech äert Laserschwäert mat fonnten Deeler a Materialien selwer zesumme bastelen an och souguer d'Faarf wielen. Et sinn déi Detailer déi schonn fir mech perséinlech fir Motivatioun gesuergt hunn a grad d'Customizing vum Laserschwäert léisst mäi Star Wars Häerz méi héich schloen. Vun de Locations hier schwankt d'Spill gäre mol tëschent oh gesäit jo richteg flott aus wéi Bogano zum Beispill an pff wéi verschidden Ofschnëtter bei Kashyyyk wou d'Laserschwäert richteg gutt ausgesäit mat wuchtegem Sound fir sech schwätze kann. Ass ee fir mech vill Detailer zimmlech verschwonnen, esou wéi d'Gesiitsanimatiounen bei Niewepersonnagen an Oh, déi Wookies. Sou, mir ass et beim Tippe vun dëser Review opgefall, iech vläit beim Nolauschteren, mä alles wat ech grad sou vu mer ginn hunn, kléngt dach iergendwéi no sou Standard Videogame Journalistegelabers, ne? Dat kéint dorausser resultéieren, dass wann ech lo ganz kritesch misst sinn, Misst ech soen dass Jedi Fallen Order am Endeffekt absolut näischt Neies bréngt an een alles an besserer Form scho mol gesinn huet. Den Sekiro kämpft sech méi smooth, d'Lara Croft huet vill méi eng Präzisioun beim Sprangen a Kletteren, dir gesitt scho wat ech mengen. Trotzdem ging ech léien wann ech behaapte ging ech hätt kee Spaass mam Spill gehat. All déi Detailer déi ech do genannt hunn, kënnen heiansdo schonn nerveg sinn, mä et ass elo zu kengem Moment e wierklechen Dealbreaker. Et ass e sympathescht Spill fir de Star Wars Fan, mä allerdéngs och net déi mega Bomm déi et hätt kënne sinn. Ween domat also kee Problem huet an sech d'Zäit bis zum Episode 9 oder der nexter Episode vun The Mandalorian wëll verkierzen, dee mécht a mengen Aen net vill falsch. An hey, e rengt Singleplayer-Spill ouni Mikrotransaktiounen vun EA? Ass dach och mol nees e Grond zur Freed, ne? An dofir an deem Sënn, May the Force be with you. Dat war awer mol ee gudde Bäitrag, Kolleg Mann! Éischtens, ech sinn net säi Kolleg. Zweetens, du hues mäi Waart net nogelauschtert. Ma dach, natierlech! Piu piu an esou. Sou, iert ech hatt elo ëmbréngen, hoffen ech dass aner Leit mir nogelauschtert hunn, an dofir soen ech nämlech elo Ciao! Ech soen och Ciao! Leeft! An Action!